आइ हम झिमनी के तरकारी बनबऽ जा रहल छी तऽ अहाँ सब वीडियो के पूरा जरूर देखबे और ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करबे तऽ एतऽ हम झिमनी लऽ लेलहुँ हँ एकरा सबटा के कनी के छील देबे पूरा छिलका नहीं छीले के छै जतऽ से ई छै लाइन लाइन बनल रेघा रेघा तेकरा छील देबे

खूब बढ़िआँसँ हम धो कऽ लऽ लेलहुँ हँ आब एकटा थारी लऽ लेबै अब एक आगा पीछा से काट के हटा देवे कनी कनी टा के मुँह के

अब एहिमे स्वाद अनुसार नमक दैके छै नमक कनि कमे देबै किएकि सब्जी बहुत गलै छै पानि छूटै छै ताहि दुआरे नमक कनि कमे दैके छै तऽ हम एहिमे एक चम्मच नमक दऽ देलिए एक चम्मच हरद बुकनी दऽ देबै एतऽ हम बादामो डालिकऽ या चदना डालि कहि सकै छिए तकरा हम तीन चारि घण्टा पहिले फूलै लए दऽ देने छलिए हँ तऽ खूब बढ़िआँसँ फूलि गेल हँ देखियो आराम से टूट जाइए बीच से तो एत फूल हेबाक चाहिए तो एहिमे ई बादामके दालि सेहो दऽ देबै अब गैस के आँच बिल्कुल कम कर देबे कम आँच पर में एकरा बनबे के छे झाँप के बनेबे बीच बीच में चलबैत रहबे कखन तक एकरा पकबे के छे से हम आगा अहाँ सबके बतबे छी बीच बीच में चलबैत हम ढक के एते पकेलिए हाँ एकरा एते गल गेल हाँ झिमनी अब एमे एक चम्मच धनी बुकनी दऽ देबै आधा चम्मच मिरचाइ बुकनी दऽ देबै आधा चम्मच जीरके बुकनी दऽ देबै एकटा हम बड़का टमाटर छलै तऽ एकटा काटि कऽ देलहुँ छोटका रहत तऽ दूटा देबै आब टमाटरके गले तक कऽ कनि आओर एकरा कमे आँचपर लेकिन पकेबै पानि नहि दैके छै एहि पानिमे ई सब्जी बनतै तऽ देखियौ टमाटर एकदमसँ गलि गेल हँ ई झिमनीके सब्जी बनि कऽ तैयार भऽ गेल हँ आब गैस बन्द कऽ देबै एकरा तड़का लगबै लए दोसर पेन दऽ देबै एकटा लोहिया लऽ लेलहुँ हँ आब एहिमे एक चम्मच तेल दऽ देबै तेल गरम भऽ गेल हँ आब एहिमे हम दू टा प्याज पातर पातर खूब पातर काटि कऽ लऽ लेलहुँ हँ से प्याज दऽ कऽ एहिमे भूजि लेबै देखियौ प्याज लाल भऽ गेल हँ आब एहिमे आधा चम्मच मिर्च पाउडर दऽ देबै आधा चम्मच ओहियोमे देने रहियै तऽ करू अहाँसभ अपने हिसाबसँ देबै कम बेसी जेना खाइत हैब आ आधा चम्मच एहिमे गरम मसाला दऽ देबै कनी देर एकरा आओर भूजि लेबै प्याज आओर मसाला खूब बढ़िआँसँ भुजा गेल हँ आब गैस बन्द कऽ देबै अब सब्जीमे

तऽ अहाँसभ एक बेर जरूर बनायब आ कमेंट बॉक्समे हमरा लिखब कि अहाँसभके एहने सब्जी झिंगनीके सब्जी नीक लागल कि नहि